Chelsea 2, Brentford 2. Ma nistgħux nagħmluhom logħba dan imbirek Brentford. Saħħa kont hemmhekk l-aħħar waħda li tlifna hu. Ma kontx hemm tal-bieraħ ġifieri. Ma sennejt li ħanilpulhom dawwa tim li l-aħħar tnax-il logħba tela' f'għaxra u l-bieraħ kellu l-back four kellhom il-back four nieqsa il-first team kollha. Imma typical Chelsea dis-sena. Mela. Ħareġ formation li jena mhux bitni xejn, xejn mhux bitni. l-app b'ħamsa fuq wara jew Fortwo Truwan laqqas qatt kaptu kif eżatt lab. Il-line up der Fortwo Truwan però back five kienet biex jikkomoda lil Trevor Chalobah. Sa da mhux Ruben Dias ta' jew Virgil van Dijk jew William Saliba. Trevor Chalobah biddel sistema da biex ikkomoda player. Nissa nitkellmu iktar tard mal-ħin. Mela Petrovic, Disasi, Chalobah, Colwyn, wingbacks Gusto Chilwell, nofsi ground Enzo Caicedo Gallagher u l-forwards Palmer wara Jackson. Bdejna dizastru Ma stajniex ngħaddu minn wara b'xejn għax il-Brentford bħalma kulħadd jaf jiddefendu 11 wara l-ballun. U ma stajniex nippenetraw b'xejn. Sa inti jekk qed telgħab kontra tim li huma fiżikament b'saħħithom u kollha minn 6 foot il fuq, naħseb il-loġika tgħidlek li żomm il-ballun mal-art mhux hekk, mhux toqgħod tollih crosses, long balls il-għala. Meta inti għandek meġid three round bħal Mer Jackson kollha rqa' u mhumiex muskolati, mhumiex fiżikament b'saħħithom. Cliff Disasi għandna ħadd li tgħid b'saħħtu b'saħħtu. Imma l-coach hu pjaċir jgħid futbol li ma sax tilagħbu. Ovvjament bejna daqqaw fuq u ovvjament dejjem first ball u second balls jirbħu minn Brentford li ovvja. Ma Umbax xinbejna mdaw naqabba l-lum mux ħazin krejna ċans tajjeb ta' Jackson, taħt through ball ta' Ebenzo qabeż il-goaler u ma nafx kif m'għamlux lasta vojta, kellu jaħad defensu, kut aħna qita b'saħħtu kien jagħmlu. Umbax ġiex minuti wara cross tajjeb ta' Gusto, ora tajjeb Jackson u skurjajna web xej. U tħanna l-ħaf ta' web xej. Fully undeserved ta' ġifiri, għana ma taħsbux li kien ħaqna imma Għalt 1-0 u jisna ranka jena mura l-gog. Bena t-tini ħaf u nishtiq nkun naf jena da xiejdilom fil-half time għax noħorġu talment tim differenti għax dejjem l-opponent joħroġ aħjar. Naħseb il-coach tagħna ma jafx jgħaddih il-messaġġ. U l-gol tagħhom sbal tad-deviża. Keċu ġejja ġol kaxxa u De Sassi kellu 20 sena, 20 sena kellu, biex jiklirjah u ħallih, daħal l-attakkant u ovvjament goal. Ġifieri l-ewwel goal torta tort ta' De Sassi. U mod minn hemmhekk daqshekk intlifna ħabtilhom l-assa Brentford. Ġab sejf Petrovic, Umbat l-istess xi ħames minuti wara cross u rabbuxxata ta' wiża'. L-istess ħadd ma ħareġ għalih, ħareġ tard ġo l-għabaħ, ma jistax inti bniedem qed tħallih jagħmel rabbuxxata ġol-kaxxa u ħadd miegħed close miegħu, ma tistax, ma jsirx dal-livell. U goal tajjeb. U mbagħad raħat il-lasta Sergi Regulon, ġifieri dak Trowan pasta zata kbira, Imbagħad minn hemmhekk kellna naqa' reaction ftit qabel mat-tuwan tagħhom kellna ċans tajjeb ta' Palmer li stennejt li ħajamlu jien minn tant players m'għamlux. Imbagħad mat-tuwan minn taħt kien hemm naqa' reazzjoni ġibna draw diżażi. Però not good enough, not good enough. Ma jistax inti għadda ta' żmien kollu u għadna tinfallu ma' dat-timijiet. L-ewwel tliet xhur ma tgħid xejn dak isma' għadu trid ja għadu il-players idhom jidraw xulxin, il-coach, whatever, però issa qegħdin marzu wasal biex jispiċċa l-istaġun. Għad kemm naqfu l-players il-keeper m'għandux tort għalija, Gusto naħseb l-aħjar player li kellna. Dan huwa right back li Reece James m'aħniex iħossuh. U li jidħol Reece James onestament ma nafx ma ħelgħab għax Gusto naħseb jekk taqla tkun għapa stas għax tal-bliet jilab. Dizazi l-ewwel gawdor tiegħu ma naqqas imbagħad patta Mirko Tadro, Ċarlo Bah to be fair ma kienx ħażin għaġeb imma it-tlieta għal huma kemm disgħasi Ċarlo Bah u Colwill ma setgħux jaqbdulu kap tul Ivan Tony. Eh, Chilwell diżastruż jiena dan huwa play li meta ħadnih jiena ma tax kien joġobni, tagħna sena nofs tajjeb, tagħna sena u nofs tajjeb, isimgħuha sena u nofs. mill-bqija Inġeriż u dejjem kien hemm fiċ, jiġifieri fis-sajf qed nistenna jien li jkollna left back ġdid, ma rridx li jibqa' Chilwell. Enzo Caicedo naħseb kienu tajjeb daqs kemm kienu kontra Aston Villa, qegħdin joqogħdu flimkien speċjalment Caicedo ma waqafx motur fi ground. U Enzo ma nafx ma raġuni għal hawn nista' niġu aktar tard għalija għax kien tajjeb, beda jkreja ċansis. Eh, Gallagher Insomma, naħseb beda jiġi sabtim laqa aggressiv l barra ma bata kontrihom. Eh, Palmer tajjeb kien, falla kien ċans imma għamel assista japattini gol. U Jackson overall għamel gol te pero Seta' jagħmel ieħor imma mhux mhux gravi imma għax ir-rwol tiegħu għamlu. Issa fuq is-substitutes daħal Mudrik fis-77 minutes flok Enzo ma fimtiex rid jekk jett huwa minn taħt ma taqlax iktar preventiv tiegħek. Imma Maurizio Pochettino things. U daħal Sterling flok Colwell. Ġifieri jara l-marda li għandu fuq ċalobaħ. Mindu daħal Luis u qeleb kollox ħabba fih. U Sterling u li daħal ftit 12 minutes ġifieri. Prova ma. Issa bes fuq l-imbira coach. Jena kulħadd jaf kif jaħsebhom se qogħod impalla ħafna dejjem l-istess kliem id-dejja għax nibda nagħmel recorder u nibda nafsu play għax dejjem l-istess kliem ħanejt. Mhuwiex coach ta' livell. Jiena dik kont nafha qabel ħadnieh u anke meta ħadnieh jiġifieri. Jiena ridtu magħna għax hekk daħħel irranġana, forsi ddaħħalna top four jew top six, imma da xejn. U illum kull merra l-logħba is-supporters huma imdejqin ħafna, speċjalment minn kienu hemmhekk u kulħadd beda jismagħhom xi bdew jgħidu fuq Todd Bowley, ma nistax ngħid hawnhekk, għax huwa kliem li ma tistax tużah. Però iċ-ċens l-oħrajn anka kien hemm ċens kontra Maurizio Pochettino wkoll li bir-raġun kieku kont hemmhekk l-istess. Għax naqaf najru. Għax anka tisimgħu press konferenzi għalek punt tajjeb, punt tajjeb mela għanti qed mal-Millwall, ma' Chelsea qed mhux mal-Millwall. Tixtej punt tajjeb biex tara l-mentalità tal-coach. U kien hemm ċens ukoll ta' Jose Mourinho li għal ħafna tiegħi tal-aħħar situ Mourinho li vera long term Mourinho mhux soluzzjoni. Imma jekk jiġi xi ħadd jgħid l-isma fis-sajf, bniedem hemm available. Sorry tnej. Jew tibqgħu Pochettino jew Mourinho. It-tieni waħda nagħżel ta'. Tgħidx mhux ħanibqa' Pochettino, ma tarax. Nippreferi nagħmel sentej b'Mourinho. Nippreferi nkun l-għaxar post ma' Mourinho u naf li jkun hemm il-qalb u jkun hemm il-grinta milli ma dal-clown ta' għax clown. Dar raġel clown. Bekk qatt ma rebaħ xejn f'ħajtu. Joqgħod jikkuntenta bi draw ma' Brentford, toħroġ tiddefendi mal-Brentford, ah, da ma ħriġx ma' Real Madrid ta' jew ma' City away. Għax ma' City away insess l-ewwel wieħed kont qed proset li ħriġt naqa' pragmatic, jiġifieri ħriġna kawt u bdejt tkun attent imma mhux mal-Brentford. Tim kważi għat relegation. Ġibtom jisom Real Madrid kontrina. U għajja. Mhux għorri tħol f'ħafna dettalji għax jizek Mhux iżek, speċi supporters ta' Chelsea jifhmun iktar minn jara bħal kull logħba kull sekonda però mhuwiex coach tattikament m'hemmx x'qed jagħmel. Ilek tmien xhur hemmhekk ma tistax taqbad kaptu. Għadu ma daħħalx filosofija, sistema daħħalix, ibiddel ħin kollu, għadu ma jafx l-aqwa 11 tiegħu. Eżempju, plejer bħal Mudrik għamel logħba tajba mal-lis ma tibdiex. Il-management tiegħu mhux tajjeb, mhux tajjeb, mhux livell ta' Chelsea. Issa jiena Il-verità mhux li li ovvjament nixtieq nkeċċih ta' ġieli issa jien nixtieq li jitkeċċa, imma nifhem li tħallih hemm sa Mejju, però sa Mejju irrelevanti x'jiġri. Toqgħodux tgħidu li tuħ ċansu. Li hu żgur mhux ħalibek tazzi tal-bniedem, jekk nirbħu l-FA Cup ikun sorpriż. Għax ma naranix li na forsi tiġina tajba mal-Leicester u forsi tiġina tajba semi-finals, niġu mal-Wolves jew mal-Coventry, li ma ninsewx li mal-Wolves Rapponna darbtej. Jena minna ħadija da kollu, pero kif dejjem ngħid. Maurizio Pochettino out. Ma rridux iktar coach ta' Chelsea. Kif qed samiju nissaporti, pero sa żejjed. Għax da logħba f'ġimgħa joqgħod iġib l-iskużi għax it-timajjin. Timajjin logħba f'ġimgħa. Ma xi missom jgħidu. Klopp, Guardiola, Arteta. Una Emery wkoll u De Serbi ta' Bright li qegħdin fl-Ewropa. U għana rawa fġimma u toqgħod tgħid għax u għejja, ejja fġib l-iskużi. Kieku jien floku nirriżenja għax qed taqgħod ċajt. U toqgħod tgħid issa nbidilhom fehmthom mhux biddilna fehm kif kif ħaddaw lilna deċiżjoni tagħna fuqek meta inħares lejn klassifika u narana il-11 post. Jiena dik l-opinjoni tiegħi insomma li ma rridux jibqa' hemmhekk, żgur. Laqqas jekk neħdu l-FA Cup u laqqas jekk isaħ xi miraklu li mhux ħajseħ, imma jien ngħidux fil-futbol never say never. Niklu Champions League għax issa mill-ħames post qegħdin jgħidu. I'm sorry, ma rridux jibqa' hemmhekk għax tattikament mhuwiex tajjeb dan. Xejn, diżastru. Għalija hemm tim biex biex tikkompeti, mhux Champions League jew League ta', jiġifieri għax mela hemm hemm tim biex jiġi mal-ewwel sitta. U tmur tajjeb jekk trid, għax hemm għax hemm il-potenzjal, imma trid issib, sorry, sistema ta' qoddim in-nies u mhux li tbek fajf qed tiddefendi mal-Brentford, diżastru. Insomma, minn ħadd kollu, Grazzi tal-li smajtuni, issa ħanaddu reklami u ħajtkellem Oliver Xikluna fuq il-Manchester Derby. Manchester City kontra Manchester United. Nsemmilkom u lejli tajjeb, saħħit.
Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd? Fost riħet għandek issib El-Catalan tax-Xgħira fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21800 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Catalan, ir-ristorant għalik!
biex namlu l-analiżi tal-partita li tlabet il-bieraħ ġewwa l-Etihad Stadium bej it-tim ta' Manchester City u t-tim ta' Manchester United, id-derby ta' Manchester. Kif nista' nibda ovvjament ma tistax tqabbel it-tim tal-City ma' tim tal-United għal diversi raġunijiet ehm, u miex jgħat nejtek biex nuqot neqret fuq il-qad ta' tim tal-United imma il-fatti huma fatti. Il-tim tal-United jgħat li l-in minn timijiet ehm, bħalma huma Liverpool, bħalma huma City, bħalma huma Arsenal. U pjuttost ngħid li anki l-Aston Villa qegħdin tim li huma żjed sodisfaċenti mill-tim ta' United. Meta tikkumpara tim ta' Manchester United, Anki anki vis-à-vis l-injuries li għandu lbieraħ mat-team potenti ta' Manchester City li lbieraħ tista' tgħid kellhom il-pussess sħiħ tal-partita kollha, tista' tinduna li l-ewwel ħaf għall-inqas li lagħbu t-team tal-United kien Ħaf li l-United pruvaw iżommu d-difiża, jiddefendu l-attakki kontinwi tat-tim tas-City fejn rajna diversi blalen jintilfu fosthom ta' Haaland, ta' De Bruyne, xuttijiet 'l barra mill-lasta. Malfatti jibqa' li l-mod kif itellgħu l-ballun is-City u kif jibnu l-attakk tagħhom huwa bil-għaqal ħafna u huwa eċċezzjonali. Meta kkumparat anki mal-gowl sabiħ li għamel Rashford li ovvjament il-United provaw jattakkaw bil-kontrattakk fil-partita tal-bieraħ. it-tim tal-United l-ewwel ħaf lab bil-għaqal, lab wajs jaf li m'għandux is-saħħa li għandhom it-tim il-Manchester City anki jekk tipprova tikkumpara plejer bi plejer. Pero fit-tieni ħaf U hija xi ħaġa diżappuntanti, jiġifieri il-coach mhux ħa noqgħod immaqdar il-coach imma rridu nżommu f'moħħna li plejers m'għandux lanqas jiġifieri meta tagħmel is-sostituti eh, is-sostituzzjonijiet it-tim filli filli kien qed jipprova ilaħħaq mal-Pasta City imma bis-sostituzzjonijiet u rridu jsiru ġifieri ma kienx hemm post ċansijiet oħra rridu jsiru sostituzzjonijiet. Imma nafu kif ġew il-goals, ġifiri eh, amrabat biex plejer tal-United. Para eh, tim għamilna għamilna sajf sħiħ nġru għara dan il-plejer, mux tim ta' United. Anthony jena persuna li maqdar ħafna l-Anthony imma nemmen li izmienet itini raġun. U mbagħad għandek plejers oħrajn li għadda żmienhom, jiġifieri Evans, let's say, mhix plejer, mhix plejer li jista' jgħinek tħabbata ma' timijiet kbar, jiġifieri hemm żbilanċ sieħ fit-tim, hemm żbilanċ sieħ u Serge Redcliffe bl-investimenti tiegħu jrid jara li jkunu qed jintefqu fi plejers li u fi struttura li qed tbiddel it-tim mill-qiegħ, jiġifieri għax bit-tim li qegħdin nistgħu mhux noqogħdu nippeċċjaw 'l hemm u nippeċċjaw 'l hawn, bit-tim li qegħdin mhux se nagħmlu suċċessi. Jiġifieri dik xi ħaġa li nemmen li Ineos qed jaħdmu fuqha wkoll minħabba anke l-esperjenza tagħhom eh, f'din id-dixxiplina. Jiena ma tantx għandi xi ngħid, jiġifieri ħlief li ehm, forsi bċajta qed li mnalla tlifna għax il-City se jaqpaw jiġru wara Liverpool, però jiena mit-tim tiegħi interessani ehm, u bit-telfa tal-bieraħ se nkomplu niddistakkaw ruħna mir-raba post li dak ifisser li s-sena d-dieħla nkunu barra mill-Champions League u qed nirriskjaw ukoll li nkunu barra mill-UEFA. Jiena li nkunu fil-UEFA granted għalija ħela ta' ħin jiġifieri għax jiena ovvjament nixtieq Champions League football bħalma jixtiequ żgur sħabi li jżommu ma' tip tal-United. Pero mhux ħanoqgħod nifraħ għax tlifna ma' City u Liverpool qegħdin punt biss fuq mis-City u għalhekk għandhom ċans jilħuhom. Jiena ħanaddikom għal-reklami, nsellmilkom nittaqgħu għal-partita mal-analiżi tal-partita li jmiss fil- Fl-analiżi li jmiss se tiltaqgħu mal-ħabib tiegħi Mark li se jiddiskuti u janalizza l-partita bejn Juventus u Napoli. Insellmilkom.
Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox. Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Gamebreaker ġewwa Birkirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqdew bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm lil Gamebreaker bħala l-aqwa għal-logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.

Lejla tajba ħbibti u ftit tal-minuti wara li għada kif tintem il-loba fi stadju l-Mando Maradona ta' Napoli fejn Napoli rebħu l-Juventus biskor ta' 2 b'wieħed. It-tielet telfa tim favurti fl-aħħar ħames lobit, sfortunatament ġifieri t-tieni post issa nistgħu prattikament ngħidulu bye bye u nispera ma nkomplux nikkumplikaw il-ħajja għalina nfusna għax qed baqa' ħafna logħob u u rridu niddefendu r-raba' post sa billi nsonnu snidna sal-aħħar nifs tal-kampjonat. Il-logħba tal-lejla hija logħba li t-telfa fiha nifisha tweġġa' ħafna. Ħawarra bil-fatt li jien personali Ħa nipprova nkun laqgħa kemm jista' jkun diplomatiku in-Napli huwa l-iktar tim li nkun nixtieq nirbaħlu. Mhumiex l-Inter le, I mean tistgħu teħduha kontrija mhumiex l-Inter le. Ehm, però eh, il-Juventus ma kienx ħaqqhom, però il-regola tal-futbol tgħidlek li min jitfal iktar blalem fix-xibka jirbaħ il-logħba. Juventus li Għoġbuni bħala prestazzjoni, għoġbuni mill-għadd ta' kuraġġ li wrew. Hija prestazzjoni differenti totali mit-telfiet l-oħrajn. Kieku fil-logħbiet l-oħra li tlifna labna hekk żgur ma konniex noħorġu b'idejna vojta. Ehm, biss però Vlaovic sfortunatament kellu wis ċansijiet li jenħlow u mhux Vlaovic biss. Juventus illi kellhom numri numru kbir ta' sensi fosthom Mekkeni, Rabio, żewġ moturi f'nofs il-ground, Danilo, Gatti li ma labx mhux minħabba ehm, għażla teknika imma sfortunatament. Ehm, emozjonalment dal-plejer dil-ġimgħa kien distrutt mit kollega tiegħu f'inċident fl-awtostrada, qed ngħid kollega tiegħu, kollega meta t-tim netu kien jilgħab fid-diviżjonijiet inferjuri. Sfortunatament fl-età ta' 30 sena, kondoljanzi lilu għax kien ħabib tiegħu u lill-familjari ta' dan il-plejer. U fuq hekk Juventus eh, eh, l-lum dawk l-ammont ta' plejers u l-prestazzjoni Ma nista' ngħid xejn. Imma ħriġna bidejna vojta li rrid ngħid ukoll jiena naħseb paret jiena tekniku minix. Biss però naħseb il-Juventus kapaċi labu għal 4-3-3 kif rajna lejn l-aħħar Is-Sur De Laurentiis żgur m'għandux jippilla għax il-penalty kien biss però lil Juventus ta' karta safra l Dusan Vlovic li fil-logħba li jmiss kontra Talanta nhar il-Ħadd se jkun sospiż għal javvinta u ta' karta oħra safra għal xejn lil Bremer. Għax il-fawl fil-verità għamlu Osimhen. Ġifieri da ma tnux xingerger imma msomma. Mhux ħoqgħod nidħol u noqgħod nikbi fuq ir-referees. Jekk jiena dejjem nemmen illi jekk it-tim irid jirbaħ qed ikun aqwa minn kollox u minn kulħadd. Ċaġa li Juventus nistramu għalkemm qegħdin aħjar minn snin oħra forsi s-sanda t-tieni round Kien hemm mhux forsi, kien hemm downfall, però għadhom mhumiex il-Juventus tad diċenju l-ieħor jew ta' snin passati ta' meta iktar kont iżgħar jiena. Il-logħba kienet li logħba vibrant immens, speċjalment l-ewwel taqsima, Juventus kemm ammont kbir ta' ċansijiet, u l-gowl li qalu fit-43 minuta minn Gvaraġ Verja Ġie bħal sajt ta' film Nazi għax kien gown għax meta l-lob ma jkunx iridek, hekk nhar il-ħadd li għadda irbana fl-aħħar illum il-lob ma redniex. Għax Bremer iklirja, ma tgħidx iklirja ħażin, iklirja fin-nofs, iklirja fil-ġeb. Meta ġif saqajk vara ġverja. Id-devja kambjażo Issa fuq Kambja żonni xi kelmtejn xi ngħid ukoll u forsi Szczesny seta' kien ippożizzjonat aħjar. U mbagħad skurjaw fl-aħħar ehm, minn rebound tal-penalti għax il-penalti laqgħu Szczesny. Juventus skur irritorna għal gowl Federico Chiesa wara xahar u nofs u għamel gowl b'bellezza li hu tiegħu ntiegħulu u rrid ninżagħlu l-kappell ukoll għax dil-ġimgħa dak it-tiġieġu ta' Alex Sandro għamel fawl ikrah fuqu u anzi llum irnexxielu jilgħab. U ġrija sal-ġunju ħalli nara l Aleksandru jitlaq minn hemmhekk. Issa, ħaniġi għal-Paġelle. Għal-Paġelle, il-xezna għantiħ sitta xezni, fl-olgu forse se tagħmel xi naqra ħjar, però all in all kif jgħidu bl-Ingliż ma kellux logħba ħażina. Rugani li mmarka lil Kvaratskhelia ġifieri ma kellux xi plejer easy. Ma tantx wera li huwa inferjuri għalih, però finalment telef ċans ta' def fl-aħħar u għalhekk għandi 5.5. Bremer 5.5 kien hemm kellu l-Ozemen kien hemm konfronti li rebaħhom konfronti oħra tilifhom. Seta forsi għamel xi ħaġa aħjar fir-rebound tal-penalty kellu nqara injury lejn l-aħħar ma dik il-marka nti 5.5, Aleksandro it-tiġieġu nti 5, xanka apparti prestazzjoni xejn u għaw, u kon emel fl-azzjoni tal-penalti se tagħmel xi ħaġa aħjar. Sfortunatament Juventus qed jaqalgħu ammont konsiderevoli ta' goals. Kambjazo il-li ma li qara l-karta safra Litteralment sfaxxa, kellu logħba waħda mill-agħar li qatt kellu li ma' Juventus mhux ħaqqu iktar minn 4.5. Wea li ssostitwixxa lil Cambiaso huwa plejer fl-opinjoni tiegħi wisq inkonsistenti, ħaqqu 5.5 oħra, Alcaraz, Alcaraz! Ħaddih 6.5, wera moviment Tajb ħafna ma' ċertu impreċiżjonijiet żgur li jridu jitjiebu. Lokadelli llum kellu logħba tajba fis-sens li bilanċa kemm seta' speċjalment meta ċekun hemm ċertu azzjonijiet li bdejna ninqabdu u sitta Meretti naħseb kellu waħda mill-ħajja prestazzjoni tiegħu kemm inneħma l-Juventus Sitta, Issa hawnhekk jien għad ma fimx ħaġa. Ehm, mela inti forsi se tagħmel ċertu affarijiet, ċertu affarijiet, ħan nispjegom. ċertu xuttijiet, eżempju, ċertu ambizzjonijiet twarabhom. U jiena dawn l-affarijiet idejquni. Issa, għaw sar żbal ta' Allegri li bidlu ma' Longe. Fis-sens, tgħid li Mela f'logħbiet oħra ma daħalx żgħażagħ, iva. Ma logħba bħal din ma ddaħħalx lil Nonge. Nonge kien il-plejer li għamel il-penalty. Ma biex inkomplu naxqu d-dinja, għalhu biex daħħal Danilo Ġidal kull ma għamel kwarta. Illejla lanqas irrid inkun mentalment flok Nonge u nittama Veru tlifna penalty maħluq minnu imma għall-ġid psikoloġiku ta' dal-player irnexxielu joħroġ żgur minn din logħba negattiva. Mhux ħa niġġudika l-prestazzjoni tiegħu għax kienet orribli wkoll m'hemm xi tgħid, imma Allegra ta' taħel fiduċja ma nafx x'fettillu Memx tabel. Il-Junior, jena bil-rispet kollu, jek tiġi somma tajba mill-Premier, dabbar. Għax veru għandu l-ġiri, ma fil-verità taħ ċans jibda mill-bidu u literalment ma għamel kważi tista' tgħid xejn. 5.5 Vlaovic kif tennejt qabel Ħerballu biċ-ċansijiet li tilef, kellu ċans rajt li sfortuna kienet hemm. Ħabat mal-wieqfa minn ġewwa, kienet azzjoni mhux faċli li tiegħu tiegħu, ma mbagħad il-faċli tilifhom. Chiesa għal gowl li għamel u għal prestazzjoni wera 6.5 na u kien l-aħjar plejer tista' tgħid tal-Juventus u Allegri fuq l-ammont ta' gows bidliet tard. ċertu bidliet U d downfall li hemm ħanti ħamsa. Fuq il-logħba per se, naqafaw. Zid kemm dejn minn ġdid lejn De Laurentiis. Waħda sa fejna fjena u korraġuni jekk jiena żbaljat li l-Juventus sa fejna fjena Ma tiddinvertutkom għas il-kastik li vvinta Ċeferin ma dak il-pupazz ta' Gravina biex ipattina ta' Super League qed niskontaw dis-sena. Li tant jipprietka bl-isports, bl-indafa, kienet jitkellem bl-indafa żgur mhux ħed kellem. Jiġifieri, issa qed imur għand il-FIFA sa fejna fjena Jekk il-meritokrazija li biex tikkwalifika l-World Cup fuq ħames kampjonati ma tmurx tikbi biex il-Juventus tissospendihom. Jekk inti tajjeb, missek l-aħħar ħames snin. Erbaħt il-lig, aħna erbaħna disa' ligs. Jekk tgħix kull bniedem jgħix elf sena, li hija impossibbli, laqqas darba minn Napli ma jirbħuha. Jagħmluha dik li jirbħu disa' leagues, għandhom xorti jirbħu wieħed, għax wieħed kull 33 sena. U t-tieni ħaġa, verament għandek biex taqbeż, eh? Għandek verament biex taqbeż. Għax xi 32 sena li ninsegwi l-futbol, it-tim tiegħek ġibtu Fuq qisu jojo tielaq nieżel qatt ma rajt champions, jekk tista' ssejħilkom champions. Sewwa, għax ma nafx issa kif tista' ssejħilkom champions f'kampjonat fażul, meta l-Juventus ġew magħkom is-season l-ieħor dik il-logħba tal-penalità, li nżiltu tozzu f'dak il-ħama. Bir-rispett kollu lejkom, dak hu tim tajjeb laqqas kapaċi tiġġieldu sentejn fila tim tas-Sud u hawn qed nindirizza wkoll lir-Romanisti u lil-Lazzjali. L-ewforija tagħkom tant titla' raskom li x'ħin taraw Juventus, blublublublum, taqa' d-dalma u daqshekk. Orajt irbaħtulna. Bl-affarijiet kollha li ġraw illum. Imma vojt kont, vojt għadek u vojt se tibqa. Intemmaw. Dal-video tistu sebbu fuq YouTube channel, iktar ta' t-lejla fi 11 jidħol eh, l-editur l-żgur ħakun f'burda ta' fraħjar minn tiegħi bit-tim favorit tiegħu inti li jilagħbu mal-Ġenova.